די וועלט היינט איז אן אינסטענט וועלט, אינסטענט אוטמיל, אינסטענט קאפי, אינסטענט סופ, פייוו מינוט פרענטש פרייס, מייקראוועיוו פאפקארן, ס'איז אבער דא זאכן וואס דו קענסט נישט מאכן שנעל, ס'דא זאכן וואס דארפן צייט, לאוו און אטענטשאן, ס'זאל אויסקומען פערפעקט, מען קען נישט סתם נעמען פלייש און עס אריינלייגן אין א מייקראוועיוו, מען דארף דעם בחור גלעטן, קישן, זיכער מאכן אז זיינע נידס זענען מעטשט, דזשאובערג ווייסט דאס, וועגן דעם האבן זיי א ספעשל פראסעס ווען ס'קומט צו זייער עווארד ווינינג סטעיק סלייסעס. זיי נעמען היי קוואליטי פליישן פון די נרבאטע שחיטה, לאזן די בוחרים זיצן און זיך אויסטריקענען פון זיך אליין חנוך נאר סטייל, און ווען זענען רעדי פאר די וועלט ווען די קערעקטער און די פנימיות פון די סטעיקלעך זענען גרייט, גייט דזשאובערג ווי א גוטע טאטע לייגט צו אביסל פלעיווער ענד לעטס דעם גאו אוט דער אינטו די ווארלד. דזשאובערג ווייסט אז א קוואליטי שטיקל פלייש דארף נישט קיין עדעטיווס, פילערס, צוקערס אדער פרעזערוועטיווס. א שטיקל פלייש ווייסט זיין וועליו אלס אן אינדיווידזשועל און איז פראוד אוו הימסעלף. א גוט שטיקל עדזש סטעיק סלייס דארף גארנישט חוץ א מונחת חינוך טארטיקאוו ענד. רעדי טו טעקל די ווארלד. דזשאובערג, פונעם קי ביזן בעג, דעטס איט. וואס טוט זיך?
וואס עס איך יעצט? יעצט ווייס איך עס? דזשאובערג. וואס איז דזשאובערג? דזשאובערג איז נישט קיין דזשערקי, עס איז סטעיק סלייסעס. וואס איז די חילוק? עס האט נישט קיין שום גארביטש. דזשערקי נעמט מען פלייש, מעקאפ, ניין, דזשאובערג האט גענומען גראבע שטיקלעך פלייש, און עס געלאזט אויסטריקענען די וועי נעיטשער און טאטי האבן אינטענדעד און דעטס איט. סאו בעיסיקלי פארטריקענטע שטיקלעך סטעיק מיט ספייסעס און סאו נעקסט לעוועל איראיען דזשים דו ווילסט היי פראוטין ווילסט נישט די אלע גארבידזש דיס איז יור גאו טו איטס קוק צו הער דאס איז טראדישענעל טרעדישענעל, ס'האט א מורא'דיגע די מעלה פון דזשאובערג חוץ פון דעם ס'האט נישט קיין גארבידזש, ס'האט א מורא'דיגע שטארקע פלייש טעיסט, ווייל זינט די לייגסט אריין פלאנקן אין די טשולנט, די גאנצע טשולנט באקומט א פלייש טעיסט, דעיס אלל טרו, נישט קיין חילוק וועלכע פלעיוואר דו האסט, האט עס א שטארקן פלייש טעיסט וויטש איי לאוו, סאו טרעדישענעל, רעגולער, דא האסטו דעיס, טראפל, נעקסט לעוועל. ס'שמעקט פון פוילישע וועלדער און נאסע מאראסט. זיי קרעזי. עכטע טראפל, איך בין משוגע פאר דעם. נאכדעם האסטו די פעפער קראסט. פעפער קראסט איז בעיסיקלי די טראדישענעל, אביסל א שטויס פון פעפער. זיי האבן נאך פלעיווערס, כ'האב נישט אלע פלעיווערס דא, כ'האב נישט אלעס געטרייט. באט דא האסטו די צוויי ספייסי וואנס, איינס איז סטעיק בייטס, קלענערע, און איינס איז סטעיק סלייסעס. סאו, נישט קיין חילוק וועלכע פלעיווער דו האסט, ווילסט א שטארקן פלייש פלעיווער, און דו ווילסט העווי פראוטין, דזשאובערג איז די איינציגסטע וועג צו גיין.